Naama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi. Abashemererwa bantumwe mugumire nashemererwa okwija aha nyesire nimpurira ebitekateko byanyu mwahikwaho kushaasha ebyetengo byanyu ahabwokuba mwine abajwekyerwa barungi niinyenda ngu mubateerere omungaro ekindi eki batakuhitsya nobu omuyaga gwabateera tukakimanya kwonka tiguratera aho gukateera aha disiturikiti yoona aha magomborora ikumi n'ana gukateera amagomborora mushanju so omuyaga tiguratera aho kandi kugwaherize kubateera abebembezi banyu kubangambira naakora eki nshemereire kukora nkaba ndi owa Paragon. Nahandiika ebaraha naagihandiikira Prime Minister ahabw'okuba Ministry ya Disaster nimwo eri omu ofiisi ya Prime Minister. Kandi ngikuratiriire. Kandi niinyenda kubahamiza ngu obuyambi nibuza kwija kwonka ebya gavumenti bituura. Ti nk'okugira ngu naakora omu nshaho yangye naashashura. Obuyambi nibuza kwija kuba nkaga nkagamba abantu ku batairwe ebyokurya byabo bikagyenda amaju gagyenda so nashaba amabaati nashaba na ebibarikweta food relief ebyokurya byabantu mbwenu mugumisirize ku biraije nimuza kubihaahwa. Nashemererwa. Ahabw'okuba obujurizi bwahaabwa bw'amaizi, eky'okubanza hakaba hahangirweho ngu etawuni ekahangwaho nooteekwa kutaaho amaizi ngu oizire mbwenu ogihaikire kandi ku oizire waahika etawuni. Mbwenu abantu nibo batangire enteekateeka, puraani kugira ngu eke eriho. Aa, kwonka kugira ngu abantu bakaija baatuuraho, nikyo amaizi garikugira kwizira. So mukozese gye nayikondo egyo, wheel barrow, mwenda kusiima ahabw'okuteereza itaka, niinyenda mumuteereze omu ngaro ahabw'okuteereza itaka Niinyenda kubamanyisa ngu nyowe ndi enzaarwa ya Butemberwa. Tibiweribe byanagamba okwombeka ishomero ahabwokuba niho natandikiire church school church school nkatandikira Butemberwa nikyo nyombekyereire abaana abato abari nkanye obu natandika kushoma nikyo nyombekyereire ekanisa egyo ahabwokuba naanye niho naatandika kuguza eizooba eri eizooba eri nimundeeba ningira ngu Wilbur ari omu kanisa abandi bariyo nibaija kubagambira naaheereza shiringi million makumi abiri z'okwombeka eishomero rya Kashoro so ekindikukorera ekyo hati waaba ori aha hiika emwe. Mumpurire? Ori aha hiika emwe. Entaatsya yaawe eri nkye. Kandi naiwe nooyenda ngu oshomese omwana abe memba owa Paramenti, nari abe Chairman LC1 nka Rwamireeho, nari abe Bishop, nari abe eki orikwenda kyona. Ku orikuba nooshomeseza omwana hare takushoma ahabw'okuba ezo esente nooba otaziine. Kwonka waaba oine eishomero rya haihi, omwana akaraara omu nju y'eishe, akagyenda akashoma akagaruka, omwana ogwo naashoma. Reka ngyende ahabw'agambira ngu naanye nikwo naashomire. Ngira nindiga aho. Nibata naija ningamira abu naanyine omu motoka emyaka mushanju. Nibata nza Kashwa ngaruka aha. Noogira ngu Kashwa eka etariho? Mbwenu ninkora ekyo ngu nimwe abaana baanyu babone ah'okushomera ahu esente ezi murikubaasa. Murekye kuza kushaka Bushenyi, kuza kushaka Mbarara. Itaka rya Ntonde mwaba nimubaasa kushemeseza abaana baanyu aha. Naamara emyaka ena n'okwezi kumwe ndi memba wa Paramenti wa Nyarutooro. Omu myaka ena, omutindo gw'eby'obwegyese omuri Nyamushozi gutembire ahaiguru aga purayimare n'aga sekendare kandi bw'okuba nookwata ahari egyo, oba nookwata ahari nsiimire ki, oba nookwata ahari buri omwe weena oine omwana nari omwishikuru orikubaasa kushomera haihi. Hati mureebere disitulikiti eri ekirizeeyo kukora gye omu by'okushomesa ni Kiruhura kandi omu bya Science and Technology kandi ebi naataireho ekinkumu nkahagira. Naaruga CDC, Sapiensia ya Rushere, ondiijo naaruga Kinoni Community, ago n'amashomero, abo nibashoma ebya Science. Ebi Nyabushozi yaabaire tashomesa, ebi naayeyine mpangire, nkareeta sipiika wa paramenti, tukarundaana sente, nkagura ebitabo bya sayansi, equipments bya laboratory, emibazi ei barikutabura n'ebyoma, buri secondary school, n'obu erikuba kashwa, secondary schools ikumi na itaano eziri aha musingye gw'ekanisa, eziri aha musingye gw'ekereziya, Nangwa n'ezo Abasiramu nkazireebera ntukureebera omutindo gw'oku ekiri omu bwire obugyerami bukweho. Nagaruka namanya ngu abantu bu ndikwebembera n'abariisa kandi n'abahingi. Waaba otakwatire aha buriisa bwabo, waaba otakwatire aha kuhinga kwabo, nooba otayebembera gye. Namanya ngu ekyayekituura kyereetsire omuriisa. wa Nyabushozi entaasya kuba nkye n'ahabw'okugira ngu tuta tutaguza amate gaitu aheeru y'eihanga. Ahabw'enki tutaguza amate gaitu aheeru y'eihanga? Ahabw'okuba ente zaitu nizirwara endwara, niturwaza niturwaza ezo buri izooba, buri meezi ashatu ezo ente bataho bataho karantiini. Abaakuba nibakimanya gye ahatari kuryarya, ahatari keihari, ahatari eitima, omubazi gw'ejwa gwijwire aha buri gomborora hati. Kandi eijwa terigarukaho. Kandi ekyo n'ekitensyo ki nareetsire omu paramenti, mbajwikiire, ndi memba wa paramenti wanyu. Kikagasira Nyabushozi, kikaihaho karantiini, kikaihaho endwara z'eijwa, hati nimuguza amatungo ganyu, obutare bwigwire, nimuguza amate ganyu. Nikimanyisa ngu oine ente weena, enyama neeza kweyongyera akatare ahabw'okuba Abaharabu, Abajungu n'abandi nibaza kugitwara. Ku barikugitwara, oine ente weena nagayirwamu. Mbwenu shi nyowe nk'akajwengye Abahingi obateekateekyeire ota? Obakoreireho ki, kandi nooza kubakorera ki? Ekyakubatambira, ekyakubaiha omu bworo, ekyakubareetera entaasya mukaruga omu bworo n'obu mwine amataka makye, n'okuhinga omwani. Niinye naareetsire, niinye naatandikire ekigombe ky'okuhinga omwani omu gombo rira Kenshura. Akaba Vincent muteerire omu ngaro. Twahitsya emyaka egi eshatu n'ekicweka n'ekigombe kyaitu ky'okuhinga omwani omuri Kenshunga. Nikyo naamutumiire aha we na Himbi bakaija bakabeegyesa okuhinga omwani. Nkagaruka nkabaheereza embibo ya busha ei gavumenti etakyereza. Mbwenu tindekire aho, nagaruka naarundaana abantu. ikumi burigomborora nabatwara Ntungamo ahi president Yoweri Museveni ayombekire ekyoma ky'omwani ekyokubanza omu East Africa nangwa n'omu Africa nabatwarayo nabo ogu nuwe yabarundaine hamwe n'omuhingisa mbwenu amakuru gakyo kutwagireyo twihayo ki batuhereza ebintu Eky'okushaba. Eky'okubanza baikiriza kugura omwano gwa Nyabushozi direct gutarabiremu ba middle men. Ekyo nikimanyisa ngu waaba nooguza factory nooguza esente y'ahaiguru kwonka waaguza Kajwengye, Kajwengye akaguza Rwamubende, Rwamubende akaza ku negotiatinga boona omuntu naaba naatemaho tikwo? So hati omwano gwa Nyabushozi twija kuguma nituguguza. direct omu factory. Ekyakabiri twabashaba ngu batuheereze ei barikweta bulking center. Ninkahi aku twakurundaanira omwani gwa nyabushozi reero factory ekaija ekagura. Ekyo nakyo baikiriza bakituheereza. Ekyakashatu twabashaba ei barikweta demonstration farm Ni nkahi omuhingi w'omwaani wa nyabushozi ahu yaakuza akashoma oku barikugubyara, oku barikugureeberera, oku barikugworora, nigurwara ndwara ki, gwarwara endwara noogutambira ota, kugira ei barikweta screen 18 ogw'esente nyingi noogutunga ota. Ekyo nakyo baakikiriza. Kandi ekikwatiraine n'ekyo, twabashaba n'embibo y'omwani nayo baikikiriza kugituheereza. Buri siizoni nibaza kuguma nibatuheereza embibo y'omwani. Tushabe abarikuhinga omwani mwezirikye, mutimbe ebiina, mwehandiikise omu kigombe, mumanywe entsigo y'omwani ku eraizire, embibo muhingye omwani murugye omu bwoma. So baatushaba nka Kiruhura ngu tubaheereze eitaka. ryahiika ikumi ahi baraahe ebyo byona ebi twabashabire. Mbwenu niinyenda kubaha amakuru marungi ngu eitaka turibaheereize, eitaka riri aho aha buseeri omu rugombo rwa Kikaaki ahi barikweta Bunonko. N'aha rubaju rw'enguuto nimuza kureeba ekyombeko ky'amaani, nituza kutaho eishomero ry'omwani, Kirimoni Special, Kirimoni Special Farm y'omwani, nituza kutaho Bulking Centre. Kwonka! Twine ebigombe by'omwani nk'eki eki naabagambira eki ashaba arikukora. Naaguma naarundaana omwani omwani gwanyu nimuguguza nibaguta aha senta mitooma. Reero mitooma neesapurayinga balking center. Kwonka eki nimukikora nk'abari omu koparatiivu y'omwani, ebeeyi yaanyu tekugaruka ahansi neeguma eri ahaiguru. Ekyo tinkitandikire hati. Naahikya emyaka ena omu Paramenti, eki ekigombe eki ahikya emyaka eshatu n'ekicweka nikitandikira. Itwe nitwombeka n'enju abaraabe bagiire mitooma, nituteera sente zaitu, ekizimbe kyahika nka rimwe aha ekizimbe kya fakitore y'omwani y'ekigombe kimwe omu imwe twahika aha worupureeti nituza kukishakaaza, twaba twine sente kuhika aha kukishakaaza. Kandi shi abahingi b'ebitookye? Bo tubainiire naama ki? Nomanya ku turigamba enaama nungi y'entunguuka ya Nyabushozi ti bigambo? Mbwe shi ab'ebitookye bo tubainiire naama ki? Tukashutama na President Yoweri Kaguta Museveni omukundwa, buri izooba naaguma naayenda ngu omuhingi wa Uganda agire eki yaatungamu kukira eki arikutunga kandi nomanya ngu akatandikaho eikorero, ekyoma ky'ebitookye, hati ebitookye ku bakubi nibabeihamu emigaati, nibabeihamu pekisi, nibabeihamu fureki obu bakunywa omu mate nibabeihamu ebi byona so kyayetenga eitaka rihango ery'okutaho ekyoma ekyo so twagira omugisha twashanga gavumenti ekakuuma eitaka omuri Kiruhura disiturikiti omu ishaza rya Nyabushozi omu gombolola Nyakashashara hariya ahu barikweta Rwebitete ekyoma ky'ebiti Ebitookye niho barikuza kukyombeka. Bateireho n'ekyapa barikurabaho, Presidential Initiative on Banana Research. Nibaza kuba nibagura ebitookye byanyu, ebitookye nibaza kuba nibabigura omu kilos. Ku orikuba oine oruhagara rumwe, nootunga sente nkye. Ku orikuba oine ei barikweta engyegyene.

Ezirikuyamba omuntu w'ahansi. Abatungire sente za UWEP mute emikono ahaiguru. Hariho omukyara akanteerera aha na Agnes, niwe? Niwe anteereire? Yaanyitaba kandi. Hati ogu mumunsiimire eky'okubanza kya byona ahakuba n'omuntu orikufayo. Mumuteerere omu ngaro bambi. Mbwenu eki naanyenda ngu mumunsiimire, obumwe ebintu bya gavumenti nibiija biza aha gomborora. Mumpuriire? Biza aha seeru wamubembe na Nathan baaba babiine mubura kufayo kubijwahukira hati nyowe obwe ekinamusiimiire nokugira ngu akamanya esente za gavumenti zokumutambira ahiziri yafayo yazironda kubamuteganisa yanteera esimu nikyo nanyenda ngu bakunsiimire ziyahika esente nari obugaiga nari ekibakweta opportunity zokwiija kushanga oshutami. na PDM nibagira ngu mukore ki? Nibashaba omu gurupu. Obumwe gavumenti neereeta ebintu biza hariya, abarikubyetenga nabo baza aha. Hoona mwakyetegyereza? Now, bodaboda, chairman wa Mbende naanye ndakukamiza ngu ezi entebe, buri omwe entebe ei yaashutamira ninza kugishashura. Ahabw'enki? Niinyegyesa abandi. ngu buri anytime nobaasa kutunga sente waaba oine eki otegire. Tinkuza kukoma aho, ekibiina kyangye kya bodaboda ninza kutamu ahabw'okuba itwe kuba ku mwetegyereze ngu niho oyetsimbire then okagyenda ekigombe tuteeremu tuteeremu eky'okubanza, mumpurire, ezo esente tizikutamba ndwara. Ku muraba nimwenda kutunguuka mundeebaamu egyo, ebikombe by'entunguuka n'ebyanyu, tiby'abeebembezi. Ku muraateemu esente nk'ezo ezi mwateiremu, timukurenga zagaruka. Ku muraba mutaziteiremu, mbwenu tizirimu. Mbwenu eki ndikuza kubakorera kandi ekitari kikubabeihabeiha, n'okugira ngu ebikombe byanyu ebyo, ebyo ebyehandiikirwe,